ndo ndo ndo vha to gwa vha swika fhano khou gona a vha to gwa kha fulelo piki vhukuma vhone ndo zwona zwine vha khou gwa zwone vhone hana ha koni u amba mafhungo ene ni ndi a kona u amba mafhungo ndi uri vhone a vhone amba muthu a si kona u amba mafhungo ndi vhone ndi zwo ri vhone vhone ndo foko ḓi khoḓa badi vha musanda vha mukoma vhone vha- a vhuri afho vha nḓisengisa milandu minzhi vhana fha mukomani yavho
khape muṋe wa foini ndi ambe naye hai vhone vhone waye vhona vha tanga vhona zwiṅwe zwithu zwe- zwine vha nyota zwone na abambe na nne bona kape mune wa foini ndi ambe naye bambe ne uri mini ndi ene ane ra anḓana ndi ene muṋe wa mafhungo haya ene u khou sokou tou ḓa u khou tou bvumelwa a huna na zwine a amba zwa pfala zwi nga zwi khou ambiwa nga muṅwe thuli okay a thetshe hafha zwino houḽani mufunzi vha nyago u amba naye ngori u amba zwino pfala ndi ene muṋe wa mafhungo zwino so mufunzi ndi muṋa mafhungo hoyo ṅwana musidzana ṅwanavho ndi ṅwana mafhungo vhone vha mbilani mafhungo sa vha ṱoḓi na vhone ngori mu- nṋe thi mufunzi ngori tshanga vha vha kore tsha- tshanga tsha tsho tsha zwo zwithu zwino na tshavho ri a shambe mini na mufumakadzi vhone a vha ri mufumakadzi hoyo ambe na mufunzi Ene u ya pfala zwa uri u tshe ṅwana na zwa uri mafhungo a dzudzanyiwa nga nnyi a dzudzanyiwa hani ha zwi ḓivhi u sokou tou dzhenelela mafhungo nga vhutshiloni kha vhe muṋe wa founu Eh, u dzudzanya mafhungo vha khou zwi pfa u tshi dzudzanya mafhungo u dzudzanya mafhungo a zwi rating ya miṅwaha kana nga mini

ei vha kona dzudzanya mafhungo vhone ri kamba maloto vhone vha kamba zwino tshila ngori vha mahosi kha ḽino shango vho ḓa vha wana mavo o vha lindela fhano shangoni vha dzhia vha ouna na mara ndi khou vha vhudza zwa ri mini muthu o tandulula thaidzo u tandulula thaidzo a khou ḓa nḓila ya u tandulula thaidzo vha kona u dza nḓila uri mafhungo o bva gai a dzana solution zwino vhone vha khou nyanga u sokou tevhela tshithu nḓila so tevhela nḓila u sina solution

zwavhuḓi zwo kungulwa ndi khou funesa zwone ngori ri ḓo vhona vha ḓo zwona zwo ri vhone vha tou levha dziṅwe tshaka vho ḓi dzula kule dziṅwe tshaka vha thoma ngori vhone vho ḓita zwipfumi zwa lino shango vho tamba zwo bebiwa zwa vha anḓa vha ḓo vha dzula kha shango ḽa vhatendeli zwino a vho ngo bebiwa zwa vha anḓa kha shango ḽa tshidzini vho ḓo vha vha anḓiwa kha shango ḽa tsinga vha ḓa fhana tshidzini vha pfhi tsiwana na vhone
zwino kha ṋekedze muṋe wa foini uri ndi kone u eh, u Eh, amba vhona, nawe eh, ndi kone u- kha ri vha- vha- vha- kha vha ri- vha- kha vha ndi- zwiita zwine ra fana zwone vhone thi Eh, vhone ndi khou vha founu na mufunzi kha vha vha khou tamba na mufunzi vhone vhone tshine kamba tshine vha khou nyanga u tandulula vhone vha tamba na mufunzi ee mufunzi khou a vha tambe naye khou ndaa ndaa
A- a vha mufhe we muthu hone amba na me a zwi ngo Ya, tenda Poland. a zwi ngo tenda ene u u ambadziwa tshinyadzo nga nga vhana vhaṱuku lini zwi ngo Oh, vhuya nṋe- tenda na luthihi a huna na muthihi afho ane a nga kona uri a dzudzanye mafhungo na vhakalaha

zwi ambiwa nga nṋe izwo ene tshine a khou ṱoḓa ndi musadzi kana u tea u ḓara a lugisa mafhungo ndo muvhudza na riṋe ndi lugisa mafhungo nga bivhili ndi ngo zwi amba izwo ee nga bivhili mara hu na ngoho nṋe ha uyu okay uyo muthu uri upfhi nṋe ndi tshini uya uya ndi vhona nda dzula hone futhi hoyo amba dzina ḽawe ene hoyo we avha yo ndavha ndi tshi khou amba uri upfhi nyi munna wawe
hu na ḽiṅwe dzina ḽe ene ambiwa ngaḽo zwino ndo ndo ri ndi tshi aṱuwa nda livhala
mukalaha
ndaa
dzina ḽa uyo munna wanu wa mutshinya uri upfhi nnyi o ri mufunzi mufunzi ene a songo vhilaela a teni ene matshelo u khou ḓa nga khirisimas fano vha ri phiri yene matshelo ko ḓa nga khirisimasi
ha ni thomboni
phiri yene matshelo ko ḓa
ya ndi ḓo vha foinela ndo fhedza u thusa vhathu ndi ḓo vha foinela a huna thaidzo ṅwananga ene ndi mu funela uri ene u ya kona u amba mafhungo
okay kha ḓo pangele time hafho ya fifty five randa ndi va ndi va dzhenisa letsha va fifty five randa ya vodacom
ha va ndi dzhava ndi ko va rangele
ha dzhenise kana dzimbili